nomoteeri ore, naende ekero bakoigwa ng'a nomoteeri ore, mbare batamanyeti baete ase okorwa. Gusii yaito ng'ai okorwa? Ah, aa ngorwa chinsemo chi'enyaramba, Mhm. aria bosaragei, noo ng'iboire amarieta Joseph Nyakweba, inare aye ekebande. Mhm. Ah, but aye egasi nkwasa kwasa, Mhm. nare abanto abange bamanyete.

Lakini erio omosiki Job Mayanga banchete koondoka gose Job Sumusi, seito ere Nyamira, aiga etown ya Bwomboga, town sp kabisa buna oo seito. Ehe. Eono. Karibu sana ime studio. Ne naro orataka komanya ng'a kwasa kimuziki ing'o? Ah, kwasa kimuziki, inche iga onde omoteri.

That's why eh, momanyi na nsongo bagocha gocha na Job buna tiga torete omoteli oratobwate tonyare gotera chingero chinde echi bono chikonda gochi moto chiforium Rango siarengo nchiri chichiga. rengo osinjirie mang'ana ye band nabo ebinto bigotoka biachire ekemo bibere bitato yatoka onde natagete gotiga eband Gose nekero keria ekiombe kia sungusia egisoro giaga kiabete formed, tobwate sungusia that is the time

Lakini intwe abagusii ntori gocha twancha gento eki na otera ebandike twatera ebandikete. Mhm. That's why chifolimu echi chionsi twasongiri chia ase ongusi korwa 11 faka fi- mpaka 15 Mhm. tore amo togotera na onsongo. Aha. Mpaka buna onsongo achete gosira naki gekorera ntosogetie echinde na babo twasogiri folimu 16 Aha. because tintageti ntware oboamate boria bore obobe. Aha. Ntagete oboamate obuya ekogera gasi tari rieta. Mhm. Egasi ne mpagwa monto ki ogokora egasi ororo. Because nabo gotwara erieta

Ribori ndire abange bakweburisa ano nekero keria ngoeta Isikario koigwa ng'a eh, nyakweba nachete akarosia ebandi ya Kwasa akare asoki volume 1 ekaba ehit sana volume 2 eh, volume 3 ekero yasoka agatata ng'a omwana ombuya akorete akarosia esaiga yaye akagenda ase Kwasa Kwasa eh, matuko make igoro nato koigwa ng'a ki ande Kwasa oria oirarire sungusia Naki yanyarekanete mpaka bono gwasogetie ealbamu iga ya Zungusha ealbamu ya ikomi na gatano rimo. Bono omorwari ominto, abashabiki tatotegererete ase emerogo ya rero, ntagete bamanye korwa rero ng'a chipande echi chibere igo chire oro chiteneine imara. Ebandi ekorokwa ase Internationali neteneine, neteneine, neye ekorokwa Bana Zungusha. Bana Zungusha eye ne ebandi enga Maimatalanta.

Okay. Kwasa. Yes. Ekero bono mweranete bwate ng'a tiga abanto sokia engero yonsonga ase sungusia mm. bana sungusia eh, ase album ya ikumi na gatano na rimo igoterete aye igonterete inche mm -hmm. Ah, tokarigia abateri bari baranyare gotera chisauti chia kisasa buna bono akamwana gakorokwa aroni mowas mhm. tokabwaterana korosia erekodi eyio. Abamura abande babo Job, John Makambo, Nicholas Nyakundi, Peter Nyakang'o, bakabugia instruments. Yaya. Kenyatta na- narogete ase ogotera iga Kenyatta taorogeti, narenge busy kiasi, but natotebeti go on. Yeah. Inwe gendera mosokie engero. Bono ekero keria buna bono togochi bono ase amang'ana a Music Corporate Society na ebiombe a- aobitenerete omosiki. Ekero ki togokwanera Sungusia, ntomaete ng'a goika abarai batoke ba Sungusia. Ekero nonye ekero chibesa chigosoka gose nkorwa Music Copyright goika chisoke chigende ase abarai, chigende ase abateri ase ekiombe gia Sungusia. Ekero bono chibesa chigosoka totabe ase omogwekano chia banasungusia ng'ai chigochi chikogenda ase Kenyatta gose ase chigocha bono echigocha buna eki- eh, ase ekiombe mwabagana. Bono omorari ominto Mhm. ah, Mister Evans, Yes. eke naki etakeire moche gokonya nonye ne chipande chinde chiria chitaramanya Mhm. what's going on Mhm. ase Kenya yaito bono. Aha. Nonya nomonto ogoaka echuba Aha. iga atakeire konyora chibesa korwa music copyri- Copyright. copyright. Aha. But okonyora abarai bande bakoimoka bagenda be register boka. Aha. Kwarorire ase amang'ana akorwa ere. Mhm. Ebi nabio bikogera chipandi chinde chiabuneka. Aha. Tinta tinta ebe neki nekegerete epandi yaito. Ehe. Lakini Mhm. music copyright Mhm. okonyora omonto achiete ake register ororo ere bweka. Mhm. Bono esauri omonto agosinywa korwa Gusii iga aria achiche chiofisi Nairobi iga iga ache kobwatia ebinto. Mhm.

kwararire. So, ase ore twamanyire the procedure, naki totagete kobwatera so that kera omonto orenge ase ebandi eye, amanye ng'a nkonyora are egetari kiaye ayekorera in investment twakorete. Chibesa chiarabere chigosoka korwa ase eh, Bana Sungusi Extra, nkemanyete eh, chibesa chinge sana. Ekero chibesa echi chigosoka, eh, inwe muna abana abana aba- aba- aba- aba- abateri ba Sungusi iga, mwanya konyora getari kende gionsi korwa ase chibesa echi iga, ekiagera chabere chigosoka.

Members mbari konyora besa echi chiateba gose ninche band leader totari na bono gwateba mana nsongo sia erikire nse erieta ria momanyi Kenyatta na nyagosiro nsongo bono nekero chibesa chigosoka echikogenda ase abanto ababere tari bo ng'aki bono inwe mogokora monyore ng'aki na inwe mwanyorire getari korwa ase chibesa echi iga buna bana nsongo sia Bono Evans naki nagotebia nesa ore twamanyire ng'a naki ebinto ebi biabete registered. Naki totaete ko- kona kogamba tore namomany, Mhm. so that kera omonto anyore nonya ne volume eyemo eye, Aha. eyemo eyemo, Mhm. so that nere onyora kande koruga aria ase music kobira, Mhm. copyright. Mhm. Yeah. Bono totebe ase omobekano gwateba eh, eh, eh, band leader bono totebe bono yasungusya span as we speak ning'o bono?

Eh, ekero keria bono mwasogetie engeri iga ya Sungusia volume 16, eh, mwasogetie engero ya masase, mogasokia engero ya mm, ogosira gw'onsongo, mogasera- mogasokia gotora igoro y'obwanchani, ng'a obwanchani mose na obokong'u naende na obuya ase chinsa chinde. Nabo igo mwabogetie engero y'omogusii. Eh, Ekero keria bono nakoboria ritang'ani abwo ng'a ase esesungusia okorikora ng'a okong'usana nankoro bono iga, gati years kosi ko ngoteba are noa risungusia naende mwatebire ng'a sungusia iga agotung'aina. Kinyete ere omosimamo oye ase esungusia norori oye. Nkonyara koiraneria eria akenyete mono gochia ime na siko, egento gioka ndanyare goteba omorari nkerina, Totagete amashabiki onsi amanye obomaene ng'a tiga totige goita omosiki ouse. Inki ngotebera igo? Abanto aba bonsi babeire ebandi eye ase ongosia, igo bachiire batigeire enchera bachiire abande bakorire ebinto biabo buna inche nachete nkarosia ebandi ya Kwasa International. Lakini aria ase bayetigerete oise korigereria chifolium chiria chihits, nase tware gokora oboteri na onsongo na abana abande baminto bakobugia ebiita. Omonto omong'ao omanye korwa ase akore osoa goteba ng'a na epandi eye noyio yasareti. Bono esa echisauti echio tobegete ororo ng'ai tokoira. Egento kende gia kabere, ntobwate ebiongozi intwe ntosigete momanyi. Momanyi nere otongosa. mpaka togaikia ebandi ase yaike yaike iri. Tori komobekera amagoso gose tomorusie amago tomorusie amagoso. Aha. Lakini ase amang'ana ase iko ng'a sika akorarameka ng'a ebandi nekare gose onde akong'aina onde gose onde agodanganya onde na ebandi ngosaria are, inkomochi korora na aiga abateri ngochi tore gosira eraini. Tiga tomanye ng'a eband gose egasi eye omosiki nigo egasi togokora. Naende egasi ogokora igo ogosikwa kuringana na ebinto gwako Gwakora. gwakora. Mhm. Tari ogende otiringere egasi ekogera ekero naigwete last time ekero amagochia narenge iga bare agoteba na erieta eri kwasa ande achinchie volume abeke gose ngu volume gete. Mhm. Ere ochire ochenchiri inye koranda oche ochenchiri are kefori mwe ing'ao. Ekero nere natamete akarosia ebandi ing'ao. Arosie ebandi chinyinge sana. Chinyinge Mm. akamanya gotiga bono tokosiira ebandi eye Mhm. mpaka ase yaikeire. Aha. So bandi eye inche tindochi bobe bonde bwonsi bore iga abogati. Mhm, mhm. Bobe bonde bwonsi mbuya ondoche borabe iga abogati ekwera omo abanto bagotwara ebirengereri bire ebing'ao. Ekere konyarekana ng'a ebandi yasungusire yasokire chibandi gete chire chinyinge sana. Mhm. Abanto bagotera ororo ebarabe siko, boigwe esauti ya siko moino aria. Lakini inche ekero nachiete nachiete gofomu ebandi igoro gose ensungusia, nafometie kwa ase internationali, ere eraini yaye. Then okoirana kwane gotera ase ebandi eye, esauri esauti yane yaigwekana chiforim chinyinge gotira. Gochia korigereria chiforim chiabo Ford People, chiabo nyaboka egesagani kegotira, nyabeta.

Alafu omonto ache gogotebi ng'a he was Stefano ndo obosongozi. Yaya. Like makori ntori kori founder, amashabiki tiga manya ntori kori founders y'egento gete. Ehe. Ng'a tokori egasi, egasi, ngasi ki egokoreka ase ecompany eye ime. Mhm. Eki naki gekorokwa uzito bw'egasi. Mbare bagoteba ng'a abanto bagwetanaine nabo bagosiria. Ng'a ekero keria gwasogete korwa ase ekeombe gia Sungusia, okaenda okarosia ebandi ya Kwasa Kwasa, baria bagwetananete nao bagenderete konya gosiria bakaba onde naiga. Ng'aki orakwane igoro egento eke? Bas, abwo bono bono natagete gocha. Mhm. Bono igaa, Mhm. baria bagoteba ng'a na abanto mbaria bagotosiria, Eh. ntobwati mashabiki ande onsi agosiria mono. Mhm. Rishabiki oroche makorire racha rigoteba ngokogorera ande egiita, oyio nigo agosiria. Oyio ogokonyire. Bono kwamanya konyora omwana mosiki onde. Ekesambo omwana-mosiki onde atagete agorerwe egiita omonto obo ore okomogorera. Omonto oria arengete ng'o nabo arangorere, gagocha gakongorera, onsi abataini are bonsiriri, eke bono ansiri. Koirana eri koreng'ana naborire. Lakini chingaki chinyinge ngokorera ande manyisa nabaigete sana ang'e, naende esungusio amwaterete manyisa. Will Manyisa noyomo obo ase abarai baito korugusi baanchete chibandi chiaito naende osirire sunguse ase egeka egetambe sana eh, mpaka ndiregete last year by the way naboretie borai ase rigoma ward bwa MCA nabo nasungusio amo amoterete na mpaka muna bono iga am very sure nagente kobasira kere nomoroche iga iga ekero omoroche amoroche muna sungusia naende nanchete sungusia sana Ase engencho ande ake mogotara nere, abanto bagoteba ng'a nere okogosiria, tiga manya iserane ribe oringe ringo, manya iserire ningo ribe orie ringo, kiagera. Aa, boronchanire mono ogoteba oko ng'a manya insa gose baria bande bagosiririe akoasa, ase engencho egento eke kere ekiya, omanyete kera egento kere ekiya gekorwanererwa. In fact I will advise omwana bosiki buna oyio aiche Ehe. atorigie toikaranse, Ehe. tomo advise ng'aki akomenya, Aha. ekiagera nakoasa ateba. Mosiki tori kogugia ase okwegokia, eye nigo ase. Etotagete korora abana aba bakogenderera, obogima bwabo bokogenderera buya ne chifamiri chiabo chikoenderera buya. Rakini obugie omosiki ng'a ase okomanyekana, agwo igo orachandeke. So, sungusia buna abwo bono togokwana ekabira eye, in fact nonya bono totagete korigia chibandi echi chibe nonye ne isato inye, ekiara egasi iga egocha ere enyinge. Gokonyora eweekend, Bagana eria ase gete. Aha. bagana eria ase gete, bagana eria. Buna bono ekero batari bosongo, ebandi eye ekorokwa Kwasa International ekiera noyo ere under the stable ya Sungusia at the moment, nere egotigara bosongo. Aha. Ekero egasi ende ekare ase gete, maybe twarangeria omwana mosiki onde twamotebia genda otere oro. Igo e market nero, onde taiyo osiriri onde, tatigana enchera eria ng'a egento eke ekegwansa, kere ekiya, Bono kera omonto atagete ekeminyo kiaye korwa ororo, lakini rende rigia enchera engiya oikaranse n'abamino, nabo okonyora ng'a naye kwanyorire egento kiago korwa ororo. Lakini tari segi. Tari segi egenderete. Asante sana. Ng'ina nagocha asore Joseph eh, Nyakweba. Eh, fununu nere esika ng'aki eh, aye buna kwasana ekiombe gia sungusia mwairire kina kotini igoro ya sungusia. Nekene. Eh, eh, inche ekero ngokwana obomaene Ekio mbwate ekogera ekero ogokogamba ebinto bianga kogambeka, you look for a way, ne risoa riria kwamboreti ritang'ani na ng'a obeire gakori chibesa chia sungusia Yes. emiaka eye yonsi pi. So, eki nakio ng'entete kofuatiria through richiko ria Kenya, Aha. so that manye ase obomaene ng'a richiko ngofavour rire omwana mosike, Aha. gose nigo rigofavour abanto bagosari. Noroche nonye corruption ng'entete kominyokiwa in the country. So, totaete na corruption igo toka ase epande. nero toyie eminyoki tomanye ng'ai egoenda gochia, totari monto onde bwensi oterete ase ebandi ya Songozi, nonya noyo otamanyeti, egegoera nonya esiko orenge iga iga tamanyeti ng'aki akobwatia ebinto biaye aranyore ebinto biaye. Tiga ache toikaranse together, tomanye ng'a ebinto biria aterete chisauti chiaye chikoigwekana, naki akonyora nere aragererie abana. So, amang'ana ayio afununu nambwate ekesi kortini, inche ndatebe ng'aa inche tindatwara kesi kortini but ong'endete koenda chioffice komanya ng'a the truth

Baria bande bataracha batochoine tosae kobwatia together, abwo mbaria oranyore bakariete. Bono inche bono inche nkorabwati keri ndoche. Ehe. Ya ya ya. Igo nabwo gwateba buna aye eh, despite the fact ng'a gwaterire amatuko amange esungusia Yeah. lakini tiragokonya binafsi yaye bweka omonyene Tinte tinte tintebe ng'a yankonyire. Mhm.